Juan peteĩha, Juan peteĩha capítulo uno, pe ñe'ẽ tekove rehegua. Ore rohai pe ñe'ẽ tekovete rehegua rehe, oiko va'ekue ñepyrũ guive, ha ore rohendu va'ekue ichupe ore apysa tee rupi, ore rohecha va'ekue ichupe ore resa tee rupi, ore ropoko va'ekue hese ore po tee rupi, ha pe tekovete ojehechauka va'ekue, ha ore rohecha va'ekue techahare añeteguáva ramo, ore romoherakuã haguã peẽme. Ko tekovete tapia g̃uarã oiko va'ekue Ñanderuete ndive ha ojehechaukáma oréve. Upévare, umi mba'e ore rohecha ha rohendu va'ekue romoherakuã peẽme, peẽ peñembopy'a peteĩ hag̃ua orendive, ha ñaime hag̃ua Ñanderuete ha Ita'ýra Jesucristo ndive, ha ko'ã mba'e ningo rohai peẽme ko kuatiañe'ẽ kóvape, javy'aite hag̃ua oñondive. Ñanderuete reko jajaipa. Ko ñe'ẽ porãite kóva ore rohendu Jesucristo-gui ha rombohasase peẽme. Ñanderuete ningo tesape. Ha mba'eveichagua pytũ ndaipóri ipype. Ja'e roñeñembopy'a peteĩha hendive ha jeikove pytũmbyhápe, angaipápe, ñande japu. Ha ndaja'éi pe añetegua. Jaikóramo tesapépe, ha'e oĩháicha tesapépe. Upéicharamo jaiko porã avei oñondive. Ha Jesucristo ruguy ñanemopotĩ opaichagua tembiapo vaígui. Jesucristo Ñanderuete ra'y voi. Ja'érõ naorangaipái, ñande ñañembotavete ñandejupe voi, ha ñande pype ndaipóri pe añetegua. Ñamombe'úrõ ñane rembiapo vaikue ñande ryetépe katu, ha'e ipy'a porã ha heko porãgui operdonase ñane rembiapo vaikue ha ñanemopotĩ opaichagua mba'e heko pegua'ỹvagui. Ja'érõ nañane rembiapo vairiha ñambojapu ñande ryetépe, ha iñe'ẽ noĩri ñande pype. Jesucristo ñande Abogado pytyvõhára. Juan peteĩha capítulo dos. Che ra'y ha rajykuéra, ko'ã mba'e ningo ahai peẽme ani hag̃ua pejapo mba'e ivaíva. Opáichavo oimérõ osapy'a peteĩ ñande apytépe ho'a raẽ angaipápe, anítei péva oñembopy'ata rova. Jarekógui ñane pytyvõhára Abogado, Ñanderuete ndive g̃uarã, Jesucristo, ha'e oñe'ẽta ñanderehehápe. Ha'e ningo pe kuave'ẽmby ñanembopy'a peteĩ jevýva Ñanderuete ndive, oipe'ávo ñane rembiapo vai, ha nañane'añói ñane rembiapo vaíri, opaite yvy'arigua hembiapo vai avei, ha péicha rupi ñande jaikuaa añetehápe ichupe, jajapórõ hembipota. Oiméramo he'íva che aikuaa ichupe ha ndojapóiva hembipota, ijapu ha ipype ndaipóri pe añetegua. Upe ojapóva iñe'ẽ katu, ipype oĩ pe añetegua ha Ñanderuete mborayhu oisãmbyhy ichupe. Upéicharamo jaikuaa ñaimeha Jesucristo pype, upe he'íva ipype oĩha, oikova'erã avei ha'e oiko haguéicha. Pe tembiapoukapy pyahu. Che rayhuparakuéra, che ndahaíri peteĩ tembiapoukapy pyahu. Ahai uvei pe tembiapoukapy pehendumavekue ñepyrũ guive. Upéicharamo jepe ahai peteĩ tembiapoukapy pyahu. Kóva hi'añete ipype ha pende pype. Pe pytũ ningo ohasáma ha pe tesape añeteguáva ohesapéma. Juan capítulo 13, versículo 34. Upe he'íva oĩha tesapépe ha ndaija'éiva iñermáno rehe, upéva oiko gueteri pytũnguýpe. Pe ohayhúva iñermánope oiko tesapépe ha ha'e rupi avave noñepysangamo'ãi, ha upe iñermáno rehe ijare'ỹva oiko hína gueteri pytũnguýpe, ha oguata pytũnguýpe ha ndoikuaái mamópa oho, pe pytũ og̃uahẽsatũgui ichupe. Che ahaíma peẽme che ra'y ha rajykuérape, oñeperdonámagui pene angaipakuéra Jesucristo rupi. Che ahaíma peẽ tuvakuérape peikuaágui Jesucristo-pe ha pejapógui hembipota, oikóma va'ekue ñepyrũ guive. Che ahaíma peẽ, kuimba'ekuérape, cuarenta áño rupi, peẽ pembopoguy haguére añáme, Satanáme. Che ahaíma peẽ, penase ramóvape pende espíritu-pe, peikuaágui Ñanderuete ha pejapógui hembipota. Che ahaíma peẽ, tuvakuérape, peẽ peikuaágui Ñanderuetépe, oikóva hína ñepyrũ guive. Che ahaíma peẽme, karia'ykuéra, peẽ peñombaretégui Ñanderuete ñe'ẽ rupi, ha upévare peẽ pembopoguy añáme, anítei pehayhu ko múndo kóvape, ni ypype oĩva guive. Upe ohayhúva ko múndo kóvape ndohayhúi Ñanderuetépe. Ñande ro'orete rembipota vai, pe envídia ha pe ñembotuicha ndoúi ñande roetégui. Ko múndogui uvei ou, ko múndo, universo, kóva oñehundi va'erã hembipota vai reheve. Upe ojapóva ñande roete rembipota katu oikovéta ára aty guasu kuérape g̃uarãme tapia g̃uarã. Ñande ro'orete rembipota vai, pe envídia ha pe ñembotuicha ndoúi ñande roetégui. Ko múndogui uvei ou. Umi anticristo. Peẽ penace ramóvape ha'ese pe ora paha og̃uahẽmaha. ha pehendu haguéicha pe Cristo gua'u, pe anticristo opu'ãtaha. Ha oúmagui heta Cristo gua'u. Ñande jaikuaáma pe óra paha og̃uahẽmaha. Osẽ hikuái ñande apytégui, ndaha'éiramo jepe ñandereheguáva. Ñandereheguáva rire opytava'erãmo'ã ñande apytépe. Osẽ uvei hikuái ojehecha hag̃ua nda'opavavéi ñandereheguaha. Peẽ katu peguereko pe Espíritu Santo ha péva rupi pehechakuaa mávapa ñandereheguáva ha mávapa ndaha'eiha. Ndaha'éiri peẽme peikuaa'ỹrõguáicha pe añetegua, peikuaa porãvaicha uvei. Ha peikuaa porã avei mba'eichagua japu nosẽiha pe añeteguágui. Mávapa pe ijapúva ndaha'éirõ pe ombotovéva Jesúspe ha he'íva ha'e ndaha'eiha pe Cristo? Upéva ningo pe Cristo gua'u ombotove pe Túva ha Ita'ýrape. Opa ombotovéva pe Ta'ýrape Jesucrístope ndoguerekói avei pe Túva. ha pe omboajéva pe ta'ýrape upéva omoañete avei pe túvape. Umi mba'e pehendu va'ekue ñepyrũ guive topyta pende pype. Pende pype opytárõ pe ñepyrũ guive pehendúma va'ekue, peẽ pepytáta avei ta'ýra ha túva pype. Kóva ningo pe Ha'e opromete va'ekue ñandéve, pe tekove opa'ỹva. Ko'ã mba'e che ahai peẽme, peikuaa hag̃ua mba'éichapa umi penembotavyiséva oiko hína. Ha pehupyty haguéicha Ñanderuete me'ẽmby Espíritu Santo, pepyta hatãkena ipype, ha napeikotevẽvéima avavére penembo'e. Pe Espíritu Santo voi ningo penembo'e opa mba'e rehe ha hendive oĩ pe añetegua, ha ha'e ndaijapúi, ha'e penembo'e haguéicha pévape pepyta, peñemopeteĩvo Jesucristo ndive. Ha ko'ág̃a, che ra'y ha rajykuéra, pepyta ipype, ani hag̃ua ha'e ojehechaukaha árape, Ñande ñatĩ henondépe, javy'a rangue. Peẽ ningo peikuaa Jesucristo hekoporãha, ha upéicha pehechakuaa va'erã avei opa onaséva ichugui oiko avei hekopotĩvaramo. Juan peteĩha capítulo tres. Ñanderuete ra'y ha rajykuéra. Pema'ẽna mba'eichagua mborayhúpa Ñanderuete ome'ẽ ñandéve, ñañehenói hag̃ua Ñanderuete ra'y ha rajykuéra, ha umívahína ñande voi. Upévare ha'e rupi ko múndo nañandekuaái. Ndoikuaáigui ichupe, che rayhu parakuéra, ko'ág̃a jaikóma ita'ýra ha itajýra ramo, ndojehechaukáigui gueteri upe oikótava ñandehegui. Jaikuaa ningo upe ára ha'e ojehechaukataha ñandéve, ñande jajoguataha ichupe ha jahecháta ha'e oĩhaichaite. Ha opa oguerekóva ko esperánsa kóva ipype toñemboheko porã, ha'e heko porãháicha avei. Opa ojapóva tembiapo vai naiñe'ẽrendúi Ñanderuete rembiapoukapýpe. Tembiapo vai ningo he'ise upe oñemoĩva Ñanderuete rembiapoukapy rehe. Peẽ ningo peikuaa voi, Jesucristo ojehechauka hague oipe'a hag̃ua ñane rembiapo vaikue, ipype ndaipórigui angaipa tembiapo vai. Opa umi opytáva ipype ndojapói mba'eve ivaíva. Umi tembiapo vai apoha katu ndohechái ni ndoikuaái ichupe. Che ra'y ha che rajykuéra, anítei avave penembotavy. Pe ojapóvape hekopeguáva, hekopotĩma Jesucrístoicha. Pe hembiapo vaíva katu aña mba'e, pe aña oñembohembiapo vaígui ñepyrũ guive. Upévagui ningo Ñanderuete ra'y ou ombyai hag̃ua aña rembiapokue. Opa onaséva Ñanderuetégui noñemohembiapo vaíri, Ñanderuete semílla reko porã, espíritu oĩgui pype, upévare ha'e ndikatúi oñemohembiapo vai. Ha'e oikóvi ita'ýra térã itajýra ramo. Péicha ojekuaa porã mávapa Ñanderuete ra'y térã itajýra ha mávapa aña ra'y térã itajýra. Opa umi ndojapóivape hekopeguáva ha upe ndohayhúiva iñermanokuérape ndaha'éi Ñanderuete ra'y ni itajýra. Upévare pehendu ñepyrũ guive ko ñe'ẽ he'íva, Jajohayhu va'erã, anítei jaiko Caín oiko haguéicha. Ha'e ojuka ityvyra teépe oikógui añapoguýpe. Mba'e rehepa ojuka ityvyrape? Caín ojuka Abélpe, Abel hembiapo porãgui ha Caín hembiapo vaígui. Che ermanokuéra ani peñemondýi, pende rapichakuéra ndaija'éiramo penderehe. Ñande ningo jaikuaa jahasáma hague ñemanógui tekoveteépe, jahayhúgui ñane ermanokuérape. Upe ohayhu'ỹva katu oiko gueteri ñemanóme, oimeraẽ ija'e'ỹva iñermáno rehe ningo oiko porojukaháraramo. Ha upéicha peikuaa opa porojukahára ndoguerekoiha ipype pe tekove opa'ỹva. Ñande jahechakuaa porã Jesucristo mborayhu, ha'e ome'ẽgui hekove ñanderehehápe, upévare ñande ñame'ẽva'erã avei ñande rekove ñane ermanokuéra rehehápe. Oiméramo peteĩ oiko porãva ha ohecha iñermáno ohasa'asyha ha ombotýramo ipy'apy ichugui, Mba'éichapa upéicharõ Ñanderuete mborayhu opytakuaa ipype? Che hermanokuéra, ani japorohayhu ñande jurúpente térã añe'ẽ rei rupínte, japorohayhu katu uvei añetehápe ñane rembiapo porã rupi. Upéichamante jaikuaa ñande jaikoha Ita'ýra térã Itajýra añeteguávaramo, ha upéichamante ha'e ombopy'aguapýta ñande py'apy ñe'ẽ, conciencia. Ñande py'apy ñe'ẽ ñanemoĩvaisérõ Ñanderuete renondépe. Imborayhu ituichave ñande py'apy ñe'ẽgui, ha'e oikuaapágui ñande py'apy. Che rayhupára, ñande py'apy ñe'ẽ ñanemoĩvai'ỹramo, ñande jareko esperánsa ha'e rupi. Upéicha ome'ẽ ñandéve ñane rembijerure, ñande jajapógui hembipota ha umi mba'e umíva ombovy'a ichupe. Ha hembiapoukapy ningo kóva, jajerovia va'erã Ita'ýra Jesucristo réra rehe ha jajoayhu. Upéicha ha'e voi he'iuka ñandéve. Che rayhupára, ñande py'apy ñe'ẽ ñanemoĩvai'ỹramo, Ha upe ojapóva hembiapoukapy, upéva oiko Ñanderuete pype ha ha'e ipype. Ha upe jaikuaa avei ha'e oikoha ñande pype pe espíritu sánto rupi, ha'e ome'ẽma va'ekue ñandéve. Umi espíritu añetegua ha umi pytu japu. Juan peteĩha capítulo cuatro. Che rayhupára, aníntei peguerovia opa espíritu-pe, peha'ãraẽ upe espíritu-pa ou Ñanderuetégui, térã nahániri. Heta proféta japu oñemyasãive ohóvo ko yvy apére, péicha peikuaa taha'e ouha Ñanderuetégui. Opa espíritu he'íva Jesucristo ou hague kuimba'eteéramo ko yvy apére, upéva ou Ñanderuetégui. Ha upe pytu he'íva ndaupeichaiha, ndoúi Ñanderuetégui, upéva ningo Cristo gua'u, pe anticristo pytu voi. Pehendúma voi pe Cristo gua'u outaha ha oiméma voi ko yvy apére. Peẽ, che ra'y ha rajykuéra, Ñanderuete reheguáva, pembopoguýramo umi proféta ijapúvape, ituichavégui pe oĩva pende pype, upe oĩvagui yvy apére. Ha'ekuéra ko múndo reheguáva ha upéva roñe'ẽ múndo reheguávaramo, ha umi yvy ariguakuéra ohendu ichupekuéra. Ñande katu Ñanderuete reheguáva, ha upévagui pe oikuaáva Ñanderuetépe katuete ñanerendu. Ha upe ndaha'éiva Ñanderuete reheguáva nohendumo'ãi ñane ñe'ẽ. Upéicha ñambojoavy porãkuaa pe Espíritu añetegua ha pytu japu'apytégui. Ñanderuete mborayhu. Che rayhupára, jajohayhúkena, mborayhu ningo Ñanderuete mba'e voi, ha opa oporohayhúva onase Ñanderuetégui, ha oikuaa ichupe. Ha pe oporohayhu'ỹva ndoikuaái Ñanderuetépe, ha'e ningo mborayhu añetegua. Ñanderuete ohechauka imborayhu ñandéve g̃uarã ombou haguére Ita'ýra peteĩmívape ko yvy apére, ñande jaikove hag̃ua ha'e rupi. Pe mborayhu añeteguáva ou Ñanderuetégui, ha péicha ojehechauka ñandéve, nañanderãi jahayhu hague Ñanderuetépe, ha'erãe uvei ñanderayhu. Omboúvo Ita'ýra operdona hag̃ua ñane rembiapo vaikue angaipa, che rayhupára. Ñanderuete ñanderayhúgui ñande jajohayhu va'erã avei. Avave ndohechái araka'eve Ñanderuete rova. Ñande jajohayhúramo, Ñanderuete opyta hína ñande pype ha imborayhu oĩmbaite hekópe ñande pype. Upéichamante jaikuaa ñaimeha ipype ha ha'e ñande pype. Ha'e ome'ẽ haguére ñandéve ijespíritu, ha ore rohecha ha roikuaaka roína pe Túva ombou hague Ita'ýrape osalva hag̃ua tetãyguakuérape. Oimeraẽ he'íva Jesucristo Ñanderuete rayha, ipype opyta Ñanderuete, ha ha'e opyta Ñanderuete pype avei. Ha ñande jaikuaa porã ha jaguerovia Ñanderuete ñanderayhuha. Ñanderuete ningo mborayhu añeteguáva ha pe opytáva koichagua mborayhu añeteguáva poguýpe opyta Ñanderuete pype ha ha'e opyta ñande pype. Péichamante pe mborayhu oĩmba hekópe ñande rekovépe ha ndajakyhyjevéima. Vy'apópe ñaha'arõ uvei pe ñembojovake ára paha, ñande reko oñemoambue haguére ha jaikógui Jesucristo-re kóicha. Mborayhupýpe ndaipóri kyhyje. Pe mborayhu oĩmbáva hekópe omosẽ uvei pe kyhyje, pe kyhyje oguerúgui jehasa asy. Upévare upe okyhyjéva ne'ĩrã gueteri oguereko mborayhu oĩmba hekopeguáva, ñande ningo jahayhu ichupe, ha'e raẽ ñanderayhúgui. Oiméramo peteĩ he'íva ohayhuha Ñanderuetépe ha nda'ija'e iñermáno rehe ijapu. Upe ohayhu'ỹva iñermáno ohechávape, mba'éichapa ohayhúta Ñanderuete ndohecháivape? Ha ko tembiapoukapy kóva jaguereko voi ichugui, pe ohayhúva Ñanderuetépe ohayhu va'erã avei iñermánope. Pe jerovia ombopoguy ko yvy ary guareko. Juan peteĩha capítulo 5. Oimeraẽ ogueroviáva Jesús ha'eha pe Cristo, ha'e ningo Ñanderuete Ra'y térã Itajýra, ha upévare ha'ekuéra ojohayhuva'erã Ñanderuete mborayhu reheve. Péicha ningo jaikuaa jahayhuha Ñanderuete Ra'y ha Itajyrakuérape, jahayhúramo Ñanderuetépe ha jajapóramo hembiapoukapykuéra. Kóva ningo Ñanderuete morayhu. Jajapóramo hembiapoukapykuéra, ha hembiapoukapykuéra ndaipohýi jajapo hag̃ua. Opa Ñanderuete ra'y ha itajýra añeteguáva ombopoguy ko múndope ijerovia hekopegua rupi. Máva piko upe ombopoguýva ko múndope pegueroviáva Jesucristo Ñanderuete ra'yha? Pe Espíritu Santo rembiapo. Jesucristo ningo ou va'ekue y ha tuguy rupi, nda'y'añói rupi, y ha tuguy rupi uvei. Ha pe Espíritu ningo oikuaauka péva, pe Espíritu ha'égui pe añetegua. Mbohapy ningo oĩ umi oikuaaukáva ko mba'e kóva, pe Espíritu, y ha tuguy. ha mbohapyve oĩ oñoñe'ẽme. Ñande jagueroviáramo yvy arigua rechahare ñe'ẽ, jagueroviaveva'erã Ñanderuete ñe'ẽ. Iñe'ẽ ituichaitereive oimeraẽ yvy arigua ñe'ẽgui, ha ha'e he'imava'ekue Jesucristo Ita'ýra teeha. Pe ojeroviáva Ñanderuete rehe oguereko ipype iñe'ẽ añeteguáva, ha pe ojerovia'ỹva katu ombojapu Ñanderuetépe, ndojeroviáigui Ñanderuete ñe'ẽre, ha'e he'iva'ekue Ita'ýra rehehápe. Ha Ñanderuete me'ẽmby ñandéve g̃uarã ningo kóva, tekove tapia g̃uarãva. Ha ko tekove tapia g̃uarãva oĩ Ita'y rapýpe. Upévare upe oguerekóva Jesucristo ipy'apýpe oguereko tekove tapia g̃uarãva. Ha pe ndoguerekóiva Ñanderuete ra'ýpe ndoguerekói avei pe tekove tapia g̃uarãva. Pe tekove tapia g̃uarã. Upévare che ahai peẽme pejeroviáva guive Jesucristo rehe. Peikuaa porã hag̃ua peguerekoha pe tekove tapia g̃uarãva. Ha pe ojeroviáva hese ha ojeruréramo peteĩ mba'e, ha'e oipotáva avei, katuete ha'e ohendúta imba'ejerure. Ha jaikuaárõ, ha'e ñanerenduha oimeraẽ mba'e jajerurérõ, jaikuaa jarekómaha umi mba'e jajerureva'ekue ichupe. Oiméramo peteĩ ohecháva iñermáno oñemohembiapo vai, peteĩ tembiapo vai ndaha'éiva omano hag̃uáicha, tojerure hese ha Ñanderuete ome'ẽta ichupe pe tekove. Oĩ ningo tembiapo vaiete omano hag̃ua, upévare che ha'e ani hag̃ua ojejerurétei. Opaichagua tembiapo oñemoĩva Ñanderuete ha hembiapoukapy rehe ningo tembiapo vai angaipa. Ijapytépe oĩ katu umi tembiapo vai ndogueraháiva ñemanóme. Jaikuaa ningo opa Ñanderuete ra'y ha itajýra noñemohembiapovairiha, Jesucristo oñangarekógui hesekuéra, ha pe aña ndopokói hesekuéra. Jaikuaa porã ningo ñande, Ñanderuete mba'eha. Ha jaikuaa avei ko múndo oĩha gueteri Satanás aña poguýpe. Jaikuaa ningo Ñanderuete ra'y ou hague, ha ome'ẽ ñandéve akã porã ñande jaikuaa hag̃ua pe añeteguávape, ha ñande ñaime pe añeteguáva pype, he'ise Ñanderuete ra'y Jesucristo pype. Ha'e Ñandejára añeteguáva ha pe tekove tapia g̃uarã. Che ra'y ha che rajykuéra, peñeñangarekóke umi Jára Gua'u ra'ãngágui. Juan mokõiha Juan mokõiha capítulo uno. Ñemomaitei. Che, pe anciáno, ahai ko kuatiañe'ẽpe kuñakaraípe iglésiape, Ñanderuete oiporavova'ekuépe, ha imembykuérape g̃uarã. Che pohayhu añetehápe, ha ndacheañói, opa umi ohayhu avyve avei pe añetegua. Ko añetegua kóva oĩ ñande pype, ha opytáva ñande pype tapiã g̃uarã. Py'a porã, mborayhu ha py'aguapy ñande Ruete ha Jesucristo-gui toĩ ñanendive, upévare jaiko avei Jesucristo añeteguápe ha imborayhúpe. Peguata pe añetegua rape rehe. Che ningo avy'aite ajuhu haguére ne membykuéra apytépe umi oguatávape añetegua rapére, Ñanderuete he'iuka haguéicha ñandéve. Ko'ág̃a ningo ajerure ndéve, kuñakarai, Iglésia, jajohayhu hag̃ua. Ko tembiapoukapy kóva nda'ipyahúi jaguerekóma voi ñepyrũ guivéma. Ko mborayhu kóva he'ise jaikove hag̃ua Ñanderuete rembiapoukapy he'iháicha. Ko mborayhu rembiapoukapy oñeme'ẽ ñandéve ñepyrũ guive pehendu haguéicha ha jaiko hag̃ua ipype. Heta mbotavyhára oñemyasãima yvy apére, umi omoherakuã Jesucristo ndoúi hague kuimba'éramo. Umíva ningo mbotavyhára ha Cristo gua'u. Peñeñangareko porãke ichuguikuéra, anítei pehundi ore rembiapokue. Pehupyty uvei pene rembiapokuerepy renyhẽ porã. Opa umi ohasáva Jesucristo ñe'ẽgui amo kytuove, ndoguerekói Ñanderuete ipy'apýpe. Upe opytáva imba'epýpe katu, upéva oguereko túva ha ta'ýrape. Oimérõ oúva pene rendápe ha ndogueroíramo ko mbo'epy hekopegua kóva, anítei pemog̃uahẽ upéva pende rógape, ha anítei peje ichupe, Eg̃uahẽ. Upe he'íva ichupe, Eg̃uahẽ, upéva omoirũ ichupe hembiapovaípe. Juan oñanduse ichupekuéra. Heta mba'e areko'éramo jepe amombe'u va'erã peẽme, ndahaiséi katu kuatiárente, aha'arõse aháramo g̃uarã pene rendápe, ha oñondive ñañe'ẽ hag̃ua, javy'a porã hag̃ua oñondive. Nde ryke poravopyre membykuéra ambue iglesiayguakuéra nemomaiteuka. Juan mbohapyha. Juan mbohapyha capítulo uno. Ñemomaitei. Che Juan, pe anciano, ahai ko kuatiañe'ẽ Gaio ahayhúvape, che rohayhu añetehápe. Che rayhupára, opa mba'épe aha'arõ oho porã ndéve ha taneresãi oho porãháicha ne ángape. Che ningo avy'aite ahendúgui ñane ermanokuéra og̃uahẽramóva jurúgui mba'éichapa reguata porã pe añetegua rapére. Chéve ndaipóri vy'a tuichavéva kóvagui, ahendúramo che ra'y ha rajykuéra espíritu rehegua oguata porãha pe añetegua rapére. Chéve ndaipóri vy'a tuichavéva kóvagui, ahendúramo che ra'y ha che rajykuéra espíritu santo rehegua oguata porãha pe añetegua rapére. Gayo omog̃uahẽ hógape mbohupakuérape. Che rayhupára, kyre'ỹ pópe ningo rejapo opa mba'e rejapóva oĩve ñane ermanokuérape g̃uarã. Oúramo jepe mombyrýgui, umi og̃uahẽ va'ekue oikuaaukáma ñandéve ñañembyatýva guive iglésiape. Mba'éichapa nderehayhu ichupekuéra ha reipytyvõmi ohokuévo hemikotevẽme? Ha'ekuéra oiko omoherakuã hag̃ua Jesucristo réra, ndojapyhýi hikuái mba'evéichagua ñepytyvõ Ñanderuete rehe ojorovia'ỹvagui. Ñande ñaipytyvõ va'erã umívape jaiko hag̃ua ipytyvõhára ramo ha ñambovevúi hag̃ua hembiapokuéra omoherakuã aja pe añetegua rape. Diótrefeso ñemoĩ iglesiayguakuéra rehe. Che ahaíma peteĩ kuatiañe'ẽ pe iglésiape. Diótrefe katu pe oñemotenondesevéva opavavégui naoremog̃uahẽi. Upéva rehe che aha'arõ hendápe amomandu'áta ichupe hembiapo vaikue ha iñe'ẽ japu rehe, ha'e omyasãiva avei orerehe. Ha hi'ariete nomog̃uahẽi hógape umi ermáno mombyryguá omoherakuãva Jesucristo réra ha ndoipotái avei avave omog̃uahẽ ichupekuéra hogakuéra teépe. Omosẽ uvei ko'ãva pe iglésiagui. Oñe'ẽ porã hikuái Demetrio rehe. Che rayhupára, ani rejapo ivaíva, iporãva uvei, upe ojapóva mba'e iporãva, Ñanderuete reheguáva ha pe hembiapo vaíva katu, ndohechái Ñanderuetépe. Demetrio rehe opavave oñe'ẽ porã, ha ha'e omoherakuã hekópe pe añetegua rape, ha opárupi romoherakuã porã avei ichupe, Ha nde reikuaa porã ore romombe'uhápe añetegua. Ñemomaitei paha. Hetave mba'e areko ahaive hag̃ua. Ndahaiséi ko'ág̃a kuatia rehe, aha'arõgui rohechapya'e hag̃ua. Upéramo ñeñomongetáta oñondive, ta nde py'aguapy, ñande rayhupára ko'apeguáva nemomaiteiuka, ha emomaiteiuka avei ñande rayhupára pepeguávape héra tee rupi.